Kitbiet li jvarjaw minn logħob bil-kliem sa trattament tal-aktar temi serji. F'din ir-rokna, Adrian jaqralna xi siltiet milli kiteb u jikkummenta dwar is-sengħa tal-kitba għal qarrejja żgħar.
Tradizzjonalment il-letteratura għat-tfal u speċjalment il-poeżija, ma mhux biss il-poeżija, Hija poeżija, hija letteratura li fiha hemm element qawwi ta' gost, ta' logħob, ta' avventura. U din hija xi ħaġa interessanti għaliex eh, tfisser li it-tfal u għanet qed jieħdu gost jaqraw xi ħaġa li hija tad-daħq, li hija mhux tas-soltu, li hija stramba. li avventuruża, imma fl-istess ħin qed jirriflettu wkoll, bilfors, mingħajr ma jridu, fuq il-mod kif qed tintuża l-lingwa, allura jekk kelma qed tintuża ħażin, jekk isem huwa mhux tas-soltu, jekk sitwazzjoni hija assurda, sramba, banali, awtomatikament huma qed jirriflettu fuq il-fatt li għandek letteratura, illi qed toħroġ 'il barra min-normal, li qed toħroġ speċi 'il barra min-normal tar-realtà kif normalment nifhmuha aħna. U meta nikteb il-poeżija għat-tfal, waħda mill-affarijiet li nħobb nagħmel hija li bħal ħafna oħrajn qabli mill-inqas minn Edward Lear saw speċi bil-poeżiji tiegħu ta' ta' marufin bħala nonsense, le ta' bla sens, speċi jivvintalek il-klim li ma jfisser xej, eh, jew għalmenu meta tħares leħ jew tisimgħu għall-ewwel darba għandek tieħu l-impressjoni ma jfisser xej għax huwa vvintat. Minn dak iż-żmien law dejjem għandek din l-idea li l-letteratura tfal hija mod ta' kif tesperimenta, tilab,

Għaliex qed jiġri hekk? Qed nistennik kuljum ġej mill-isptar. Lat ieħor tal-letteratura għat-tfal huwa dak tal-temi serji. U jena li dan dan huwa punt importanti ħafna. Jena nħobb ħafna l-letteratura li jikteb xaħat bħal Michael Moore Purgo li jaqbad l temi importanti, temi kbar. Issa dawn fil-verità mhumiex temi tal-kbar, pereżempju il-mard u l-mewt. Dawn mhumiex temi tal-kbar għax it-tfal jgħixuhom ukoll. Kultant it-tfal jgħixu, naħseb jiena, jgħixu dawn l-esperjenzi b'intensità kważi ikbar minn tal-kbar għaliex ma jkollhomx aċċess għall-informazzjoni li jkollhom il-kbar. Allura, pereżempju, jekk hemm xi ħadd fil-familja li qiegħed l-isptar, probabbilment huma ma jkunux qed isegwu dak li jkun qed jiġri eh, lil dal-pazjent jew lil din pazjenta mill-qrib għax mhux normali li tfal speċi inħalhom jitlu f'dawn iċ-ċriki ta' informazzjoni ħanajdu hekk. Imma huma l-esperjenza qed jgħixuha il-nanna mhix qiegħda d-dar U qed jisimgħu forsi l-ġenituri tagħhom qed jgħidulhom illi hija marida jew marida ħafna li jagħmu ġuha. U mbagħad forsi jmorru lek dik id-darba fil-ġimgħa u jaraw lil nanna u jarawha sejra lura, jarawha bil-kemm tiflaħ titkellem, jew jaraw lil nannu rrabjat, imdejja bil-uġieħ tiegħu. Ġifieri, Dawn huma temi li aħna nqisuhom tal-kbar, imma fil-verità huma tat-tfal ukoll għax huma wkoll jgħixu dawn l-esperjenzi. Huma wkoll ikollhom l-annimali tagħhom id-dar li jimirdu, li jmutu, li jbatu. Huma wkoll iridu jiffaċċjaw dawn id-deċiżjonijiet iebsin ħafna drabi dwar il-ħajja u l-mewt. Speċi dal-kelb qed ibati, jidher li qed ibati. It-tabiba, il-veterinarja qed tgħidilna qed ibati dal-kelb. X'se nagħmlu aħna? Fil dawn huma temi tat-tfal ukoll. U waħda mill-affarijiet li provajt nagħmel fil-ktib tiegħi vleġġa kkargata kienet li niddiskuti anki daw it-temi. La tikber Adriana, se tidħol pulizija. Se jkollha l-uniformi u vuċi ftit qawwija. Minflok issir għalliema, minflok kaxxier għall-bank, minflok suldat fil-gwerra magħluqa ġo xi tank, minflok issir technician bħal dawk tat-television, minflok żeffiena tisfen jew tibni d-djar tan-nies. Minflok ħajja ta' brava magħluqa tħit l-ilbies. Trid toħroġ bl-uniformi u tiġri wara l-qżież. Għalhekk tħobb tmur l-iskola u dejjem tagħmel xogħolha biex la tkun pulizija jafdawha bil-pistola jew forsi bil-manetti u anki bil-lembuba minflok bil-pala f'idha u fl-oħra biċċa xkupa jew kollha żejt f'garaxx titkaxkar fl-art fil-baxx. Se tidħol pulizija. bħal dawk ta' Kobra Ħdax. La tilħaq Adriana jitwerwru l-ħallelin. Daqshekk tarhom fit-toroq bi kwiethom għaddejjin.